Assalamualaikum mähriban adamlar. Agzybir ojaklarymyza artgal bereket bagtyýarlyk ýaran bolsun. Ýurt baştugumyzyň il-ýurt bähbit işleri elmydama rowaç alsyn. Şeýle ýagşy dilegler bilen Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň ilkinji sanyny siziň dykgatyňyza hödürleýäris. Zehin bäsleşigimiziň, ýagny Ýyldyzlaryň zehin bäsleşiginiň ilkinji myhmanlary bolsa, ýurdumyza meşhur aýdymçylar Selbi Tuwakgylyjowa hem-de Mekan Ataýew. Gepleşigimize hoş geldiňiz! Bizem hoş gördük sizi. Sag boluň. Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň ýyldyzlaryň zehini bilen baglanyşykly ýokdur. Bu gepleşik gönden-göni tomaşaçylaryň şadyýanlygyny artdyrmak üçin, aram göwünlerine birneme teselli bermek üçin hem armasyny ýetirmek üçin taýýarlanylýar. Indi gysgajyk şertlerini düşündireýin. Birinji tapgyr, birinji tapgyryň sowallary birek-birek hakynda bolar. Meselem, telbe mekan hakynda, mekana-da telbe hakynda sowallar berler. Dört görnüşli jogaplar bar, şolaryň haýsam bolsa birini saýlaýaňyz. Şol jogaplaryň haýsam bolsa birini saýlaňyzda bir dogry bolsa bir utuk gazanýaňyz. Ýalňyş bolsa onda utuk ýok, gezek garşydaşyňyza geçýär. Ikinji tapgyrda edil şoň ýaly sowallar bolar. Ýöne üç sany sowal, dördünji bolsa başga jogap berip bilýär. Şol üç jogabyň içinde dogry jogap bolmagy mümkin, üç sany e, teklip edilýän jogabyň içinde, ýok başga bolmagy mümkin. E, üçünji tapgyrda bolsa e, bir size bir maglumat berýär, şol maglumat dogry ýa-da ýalňyş, ýa dogry diýýär, ýa ýalňyş diýýär. Iki sany kömek bolýar, olam garşydaşyňdan soramak, eger garşydaşyňdan sorasaňa Onda özüň bir utuk gazanýaň, garşydaşyň kömek etse bolsa saňa garşydaşyňa-da ýarym utuk berilýär. Ikinji kömek bolsa, haýsam bolsa bir tanşyňyza jaň edýäňizde, şol sowalyň dogry jogabyny soraýaňyz. Indi bu gepleşigimiziň hemaýatkärleri hakynda gysgajyk durup geçeli. Ýurdumyzda meşhur Ak kepder wideo studiýasy gepleşigimizi ýazga geçirýär. Beý gepleşigimiz Aşgabat foto studiýasynda ýazga geçirilýär hem-de halkyň göwnünden turýan dürli ajaýyp içgileri öndürýän Ýüpekçi hojalyk jemgyýeti bu günki gepleşigimiziň hemaýatkäri bolup dur. Şonuň üçin bir az açardan soň näme, buz ýaly çaý içersiňiz belki. Mekan? Gyzdyr men saňa goýaýyn. Oýnaşaýlar. Alamy?

Hemem dört görnüşli jogap hödürlenýär. Meselem, mena şeýle sowal berilse, aýdaýyn-da, mysal üçin aýdýan, bu sowal ýöne bäsleşige girenok. Daşary ýurt aýdymlarynyň sözlerini üýtgedip, ogrulap aýdýan aýdymçylara näme çäre görmeli? Meselem, şoň bar sowal berilmegi mümkin. Ondan hödürlenýän jogaplar, A. Ogryny tutup ýüzüne mürepbe çalmaly. B-ni men aýdaýyn. A, B, aýt. Ogurdan ogurlamak halal. O ýaman bolup biler. Ç. Ç, diňlemeseňem bolar. Hawa. D-de hiç hili çäre görüp bolanok. Hawa. Her kim edenini edýär. Hawa. Özüm bilen. Özüm bilen. Boldy. Onda başladyk. Indi Mekan Selbi kimden başlaly? Menden. Zenan maşgala. Selbi, Birinji tapgyryň birinji sowaly şeýle. Mekan Ataýewiň doglan güni haçan? A. Ýedinji maý. B. On dokuzynjy fewral. Ç. On altynjy mart. D. Ýigrimi dördünji noýabr. Ýyldyz ne ýaly öýdýän. Siz gynansakda ýeňildiňiz. Maňa birinji soragyň jogabyny bilmediňiz. Mekan Atakowyň doglan güni on altynjy mart. Aa men ýalňyşdym. Mekan. Siziň sowalyňyz birinji sowal şeýle. Selbi Toklyjowanyň doglan güni haçan?

Hawa. Maslahatlaşdyrdyň, ýeňilleşdirdiň. Hakykat. Hawa. Indi boldy. Men iş tap bilemok, aýdýanam iş tap bilemok. Indi saňa Mekan ikinji sowal şeýle. Selbiler näçe dogan? A. Bäş gyz, üç oglan. B. Ýedi oglan, bir gyz. Ç. Üç gyz, iki oglan. D. Üç gyz, bäş oglan.

Mekan, bäbek wagty haýsy saz guralyny gujaklap ýatýardy? A. Pianino B. Kontrabas C. Gyjak D. Dutar. D. Dutar. Berekella. Hakykatdanam Mekan kiçi wagty aglaýan eken, onuň üçin eline dutar berseler, şol gujaklap ýatýan eken. Be. Hawa. Indi Mekan saňa üçünji sowal şeýle. Selbi efire, ýagny teleýaýlyma näçe ýaşynda çykyp başlady? A. Ýedi ýaşynda. B. On alty ýaşynda. Ç. Bäş ýaşynda.

On alty ýaşyndamy? Onda indi muňa ýagy tutup gitdi-ä. Hawa. Selbä ýagy tutup boldy. Ine, on altynjy marty men tutdum däl mana saňa jogap. Bolýar. Indi Selbi, saňa görnüşde bar şeýle. Mekanyň ilkinji halypasy kim? A. Aýal dogany. B. Gelnejesi. Ç. Aýaly. Şu aýaly bolaýsa. D. D. Ejesi. Ejesi, elbetde ejesi. Hä, berekella. Allah şuny ejesini ýalkasyn. Indi Mekan saňa şeýle sowal. Selbi Halkara türkmen-türk uniwersitetini haýsy hünär boýunça tamamlady? A. Dolandyryş we halkara ykdysady gatnaşyklar, B. Iýip-içmegiň esaslary. C. Pul harçlamagyň medeniýeti. D. Dil we edebiýat mugallymy. Ýo, A. A-my? Hawa. Dolanyş we halkara gatnaşyklary-my? Hawa. Onda bilmediň, dogry jogap, Türkmen we türk dilleri we edebiýaty mugallymy. Dolandyryş däl-mi? Ýok, ýok, dolandyryş däl. Men dolandyryp bilmedim. Saňa hemişe şeýle dowam. Özbegistanda geçirilen halkara ýaryşynda baş baýraga mynasyp bolan wagty Mekan näçe ýaşyndady? A. Alty, B. Sekiz, Ç. On, D. Üç. Alty, sekiz, on, üç. On bolaýmasa? On bolaýmasa? On. Bilmediň? Alty ýaşyndady. Togsan birinji. Berekella. Mekan saňa şeýle sowal, Selbi mekdebiň ilkinji synplarynda wagty haýsy toparda çykyş etdi? A. Tans toparynda B. Hor toparynda C. Teatr toparynda D. Iýgiçgi toparynda. Iýgiç bolan. Sana soraw beremok. Podderşka. Tans, tans topary. Tans toparynda bilmediň, hor toparynda çykyş etdi. Mehman adamlar ýyldyzlaryň zehin bäsleşiginiň birinji sany dowam edýär. Indi Selbi mekan hakynda sowalyň soňkusy şeýle. Ýagşy şou birde Arsy sen şägirdiňmi diýip soralanda, Mekan näme üçin ýok diýip jogap berdi? A. Arsim aýdym-aýdyşyna göwni ýetmändigi üçin. B. Arsim özüniň bir eýýam halypalyk derejesine ýetendigi üçin. C. Arsim içini ýakmak üçin. D. Ýagşy bulaşdyryjy. Guda oglany aýlapdyrka. Sen kömek ulany bilýäň. Kömek ulany bilýäň.

Ýagşy la. Ýagşy dost. Hemme zat ýagşy. Bilýän. Dogry. Ýagşy dost. Şony ýalan. Men ýagşy ýigit ýagşy däl. Indi Selbi hakynda sowallaryň iň soňkusy saňa şeýle. Selbiň sesi haýsy ses toparyna degişli? A. Tenor B. Bariton C. Soprano D. Kontr-alto.

Mähriban adamlar, Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň birinji sanynyň ikinji tapgyryna başlaýarys. Mekan, Selbi, ikinji tapgyrda-da size üstünlik arzuw edýän. Sag boluň. Indi ikinji tapgyrda birneme hödürlenýän jogaplar üýtgär. Edil öňki ýaly, her haýsyňa aýratynlykda sowal berilýär. Dört jogabyň Üçüsi, anyk bir jogap, belli bir jogap, dördünjisi, başga jogap. Onsoň dogry jogap şol üçüsiniň içinde bolmagy mümkin, ýok düýbünden başga jogap bolmagy mümkin. Şonuň üçin D-ni saýlaňyzda başga jogap diýseňiz, hödürlenýän jogaplardan daşgary. Ine, meselem aýdaly, Ak kepder wideostudiýasy näme üçin uly meşhurlygy ýetdi? A. Operatorlar üçin. B. Tehnikasy üçin. C. Onda Nury Melähiň işleýändigi üçin. D. Başga jogap. Siz başga jogap saýlap bilersiňiz. D. Başga jogap näme? Oň ýolbaşçysy Hajy Nurberdiýew. Düşündiňizmi? Düşünen bolsaň onda başlaýas. Elbetde öňde barýanam Mekan. Şonuň üçin Mekana ilkinji bolup sowal berýäs. Ikinji tapgyryň birinji sowaly şeýle. Ilkinji türkmen simfoniýa sazyny haýsy kompozitor ýazdy?

Nädogry, sen utuk gazanyp bilmediň. Dogry jogap Aşyr Kulyýew. Ol bir müň dokuz ýüz otuz dokuzynjy ýylda simfoniýa eserini ýazýar, oň ady Dabaraly uwertýura. Bu hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Ile döwlet geler bolsa diýen kitabynda giňişleýin gürrüň berilýär. Ikinji tapgyryň birinji sowaly, Selbi, seň üçin şeýle. Hormatly Arkadagymyzyň Döwlet guşy romanynda Beýik Watançylyk urşy ýyllarynda oba adamlarynyň gytçylyk zerarly çaý ýerine ýurdumyzda ösýän haýsy dermanlyk ösümligini demläp içendikleri bellenilýär. A. Çaýyr. B. Çopantelpek. C. Narpyz. D. Başga jogap. Çopantelpek. Sen çopan telpek diýip jogap berdiň, emma jogap nädogry. Dogry jogap başga jogaplaryň içinde, hormatly Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, oba adamlar gytçylyk zerarly şol uruş ýyllarynda yşgyn diýen ösümligi demiýan içipdirler. Häzirlikçe ikinji tapgyrda hiç hili-de utuk ýok. Indi sowaly dowam edýäs. Mekan saňa şeýle sowal. Dine degişli, Musa aleýhissalam Bütindünýä suw joşmasyndan öň öz gämisine jemi näçe jübüt jandar mündüripdir? A. Ýetmiş ýedi B. Togsan dokuz C. Bir ýüz on dört D. Başga jogap. Jaň edip sorap bilersiň. Menden sorasa-da aýdar. Senden sorasa-da aýdarsyň.

Gämi ýasap, öz gämisine-de jandarlary mündüren Musa aleýhyssalam däl-de, Nuh aleýhyssalam. Haa. Senem şeý diýjek bolduň. Ýok, başyna tejep. Ha, men soruşan ekenim. Sowallara ünsli çemeleşmeli. Ýeri. Selbi sen awtoulag sürýäň. Dogrymy? Näçe ýyllar sürýäň?

Köçede bir ugurda ýük awtoulagy dur, gapdalynda at arabasy dur, oň gapdalynda-da motosikl dur. Ýol yşyk gyzyl ýanýar. Ýük awtoulagy gaz berýär. Bu gazyň sesine at ürkýär-de, motosikletçiň gulagyndan dişleýär. Wah-wah-eý! Şu ýerden-de ýol ulagy hadysasy-da kim günäkär? A. Ýük awtoulagynyň sürüjisi.

Zady saklasyn. Näme saklasyn? Atdyr da ony näme? Ýok, ünsli bolan bolsa dişlemese pahyryň gulagyny. Ony, ony başga biriniň zat dişine barýar şu. Ekin mellegime diýä goňşymyň sygyry girdi şoň üçin näme etdim bolmasa mellegimde ýazygam durdy. Sygyr mal goýbermek bolanok diýip ýazygam durdy oşonda-da sygyry giripdir diýip. Ýok, sygyr ine sygyryň üstünde sygyrkeş ýok. A bunda atkeş otyr-a. Onda sen ýalňyşdyň, bu ýerde motosikletçi günäkär, sebäbi motosikl sürenimde şlemli bolmaly. Hä, ana, ana. Şony diýjek bolup durdum-da. Berekella, Indi şonçun. birinjisinde utuk ýok, Hä. ikinji tapgyrda dowam edýäs. Dözmedim Mekan, şonçun diýdim. Bildim hem nädýäni. Ay bolmanda ne Prada durup gören adam motosikleti için ne bilsin doğru mu? Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy hakynda rezolýusiýasyny ikinji gezek haçan kabul etdi? A. Iki müň ýedinji ýylyň on dördünji fewralynda B. Iki müň on bäşinji ýylyň üçünji iýunynda Ç. Iki müň on ýedinji ýylyň birinji ýanwarynda D. Başga jogap.

Şoň üçin garşydaşyňa hiç wagt ynanma. Dowam edýär Ýyldyzlaryň zehin bäsleşiginiň ilkinji sany ikinji tapgyr dowam edýär. Indiki sowal şeýle, Selbi saňa. Birlik manatda haýsy şahsyýetiň suraty şekillendirilen? A. Görogly beg türkmen B. Ärtogrul Gazy türkmen C. Alparslan türkmen D. Başga jogap. Oguz han. D. Başga jogap. Oguz hanmy? Hawa.

Yo, ýen bu. Hawa ýene. Geçdi. Hawa geçdi. Soraň. Jogap hakykatdan başga jogaplaryň içinde gözlemeli. Dogry jogap Togrul beg türkmen. Birlik manadymyzda Togrul beg türkmen şekili bar. Mylly Täçmyradowyň halypasy meşhur Kel bagşyň çalmagynda jemi näçe saz eseri ses ýazgysynda, ýagny plastinkada biziň günlerimize çenli gelip ýetipdir. A. Ýedi, B. Ýigrimi üç, C. Bir, D. Başga jogap. Mylly Täçmyratowy tanaýarsyňyz? Ýoga. Meşhur sazanda. Şol halypa sazandaňam öz halypasy bar, Kel bagşy. Şol Kel bagşynyň çalmagynda näçe sany saz eseri biziň günlerimize çenli gelip ýetipdir ses ýazgysynda. Şoň jogaplary, ýedi, ýigrimi üç, bir, ýa-da başga jogap.

Halkara türkmen türk uniwersitetini näçe bahana bilen tamamladyň? Ýüz bal bilen. Ýüz bal bilen. Matematikaňam gowy. Matematika dilde ýok. Dilde ýokdur, ýöne mekdebi okansoň. Mekdep döw men düýn näme edem ýadyma çylam. Bolýa. Onda-da saňa. Bolýa. Başlangyç synp okuwçylaryna berilýän matematiki sowallardan taýýarladyň. Bar bolan. Iki goşmak iki, köpeltmek dört deňdir.

Sen üçin utuklary hasaplaýaňyzmy? Utuklary ikinji tapgyr eden. Hiç kimde utuk ýok. Bar. Uý, utmada. Ýalandan utdy. Ikinji tapgyryň soňky sowaly Mekan sen üçin şeýle. Nurberdi han ýerli tireleriň arasynda ýa-da goňşy halklar bilen düşünişmezlik dörände meseläni çözmek üçin öz wekili hökmünde kimi ugradýar eken? A. Dykma serdar B. Täçgök serdar Ç. Garabatyr

Alo. Ataý çkom brat. Sag bol Hudaý şükür gomy. Hawa men bana şu wagt sowala jogap beribilemokda bir sowaby bilemok bolsa ony ýekeje jaň edibilýän olam size jaň etdim şu wagt ony men soragy bereýin bolany şoň jogabyny tapyp beräýda. Näme sorag? Sowal şeýle Nurberdi han Ýerli tireleriň arasynda ýa-da goňşy halklar bilen düşünişmezlik dörände, meseläni çözmek üçin öz wekili hökmünde kimi ugradýar eken? A. Dykma serdar. B. Täçgök serdar. C. Gara batyr. D. Başga jogap, öz barýaňda. A. Başga jogabam bolubilýändir. D. Başga jogap. Ýönes öz jogap. Atlyja Güljemal han bolaýmasa Mekan jan. Däwa her kim özüňiz ýaly öýdýäň aýalyňy ugradyp dawa jenjel çözmäge. Ýönes bolsa Güljemal atak. Oba reaklamam diýen Dykma serdar. Haýsyny tanýaň? Haýsyny saýlaýas onda Dykma serdar diýäýinmi? Dykma serdar diýäýin. Boldy Dykma serdar sag bol. Dykma serdar. Dykma serdar diýip jogap berdiň. Aý hawa şeý diýmeli bolýar. Emma jogap nädogry. Kel bagşynyňam halypasy Amangeldi Gönübek. Indi şeýle bir sowal ikinji tapgyryň soňky sowaly şeýle. Türkmende bir atalar sözi bar. Sazyň mazasam bar, Ir dowamly pylan zadam bar. Indi şony dowam etmeli. Sazyň mazasam bar, A. Jezasam, B. Kazasam, C. Yzasam, D. Başga jogap. Yzasam bolaýmaly. Anyk, kesin jogabyny aýt. Yzasam bar. Sazyň mazasam bar, jezasam bolup biler. Jaňa däl bolmasa. Ýok, et ýok, Sazyň- jaňa dälmi? Mazasam bar, kazasam bolup biler. Jaňly üçünji tapgyrda dolanyp bilersiň. Kesgitli jogabyňy aýdyň. Yzany diýäýin. Yzany diýýän. Jogap kesgitlimi? Siz utuş gazanyp bilmediňiz diýen jogaba garaşýan Mekan Ataýew, ýöne siz utuş gazandyňyz. Dogry jogap. Şunuň bilen gelin-gyzlaryň zehin bäsleşiginiň ikinji tapgyry tamam bolýar. Biraz wagtdan biz üçünji tapgyra geçeris. Mähriban adamlar, Ýyldyzlaryň zehin bäsleşiginiň ilkinji sanynyň üçünji tapgyryna başlaýarys. Üçünji tapgyryň sowallarynda size jogaplar hödürlenmeýär, men bir maglumat okaýan, şol maglumat dogry ýa-da nädogry diýýän. Düşnüklimi? Şol maglumat dogry hem bolup biler, ýalňyş hem bolup biler.

Utup galandyň sen hakykatdan nädogry. Dogry jogaby aýtmak hökmanda ýöne nädogry diýdiň. Utup galandyň. Dogry jogap. Ha, dogry jogap baýram bolmaly. Akpamyk üçin köp Mekan, üçünji tapgyryň birinji towar seň üçin şeýle. Türkmen milli manady, edem

Motsart, kel bolman alnymy? Kompozitor. Düýbünden bütinleý kel bolansoň ýazypdyr. Aý, men-ä ýok diýjek. Ýok diýjek, nädogry men. Men utup galynym, hakykatdanam nädogry. Motsart däl-de, Bethowen özüniň meşhur eserlerini düýbünden kel bolansoň ýazypdyr. Indiki sowal şeýle, Ýurdumyzyň dermanlyk ösümlikleriniň hatarynda Atabaýewiň haram çybygy diýen ösümlik bar. Özem ol Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilen. Şu maglumat dogrumy? Men şu maglumaty dogry diýjek, sebäbi hormatly Arkadagymyzyň birnäçe ösümlikler barada ýazan kitaplary bar. Şonda men gabat geldim öýdýän welin.

Indi ýigrimi ýedinji iýun Türkmenistanyň Medeniýet we sungat işgärleriniň güni bellenilýär. Şol gün balet täzeden dikeldildi, görkezildi. Şol gün hem ýurdumyzyň Medeniýet we sungat işgärleriniň güni diýip bellenildi. Hakykatdanam siz utuk gazandyňyz beýik maglumat ne dogry hakykatda balet dälde opera görkezildi iki müň sekizinji ýylyň iýunynda Daňatar Öwezow bilen Adrian Şapaşnikowyň täzeden dikeldilen Şasenem Garyp operasynyň görkezilişi boldy bu hakda hormatly Arkadagymyzyň Ile döwlet geler bolsa diýen eserinde-de gürrüň berilýär Şol gün hem, ine, şu operaň täzeden dikeldilen güni Türkmenistanyň medeniýet we sungat işgärleriniň güni diýip bellenildi. Nesip bolsa, indiki aý hemmämiziň baýramymyz nesip bolsa. Indi Mekan mekdepde geografiýa bilen ýagdaýyň nähili? Astronomiýa, Mene karta seretmän gowy görýän men bilen. Gowy görýän. Astronomiýany gowy görýänmi? Şeýle bir maglumat bar. Gün Ýere ýakyn boldugyça, Ýeriň temperaturasy sowaýar, Gün Ýerden uzak boldugyça, Ýeriň temperaturasy ýokary göterilýär. Ýagny, tersine-de. Esasyny aýtmalymy? Ýoş, şu maglumat dogrumy, nädogrumy? Indi, meselem, şu maglumat dogrumy, Gün Ýere ýakynlaşdygyça, Ýeriň temperaturasy sowaýar, Gün uzaklaşdygyça. Ýalňyş ol. Näme üçin? Ýok, Gün Ýere ýakynlasa, Ýakynlasa Ýerde gyzmaly. Seň pikiriňçe şeýlemi? Gün Ýere ýakynlasa gyzmaly bor-da, gyzgyn zat dälmi Gün? Ýok, sen utuk gazanyp bilmediň. Bu maglumat hakykatdan hem dogry. Gün Ýerden näçe daşlaşdygyça, şonça Ýeriň temperaturasy gyzýar, ýakynlaşdygyça-da Şeýle bir maglumat bar, rus şa zenany Ýekaterina II Uly Petergof köşgündäki naharhanany teke halylar bilen bezäpdir. Beh. Dogry bolup bilmegi gaty ähtimal.

getirilýär. Hakykatdan hem rus şazenany Ýekaterina II uly Petergof köşgündäki naharhanany çowdur halylar bilen bezäpdir. Indiki sowal şeýle, Gadymy Ýüpek ýolunyň ugrunda gatnaýan kerwençiler, aragatçylar, kerwenler Garagum sährasynda ýaşaýan maldarlardan täze et, süýt, ýag önümlerini, ýüň, deri, hatda süňkleri satyn alypdyrlar.

Ýoluň ýüregi atly kitabyň ikinji jiltinde bar. Intuisiýam ýaman gowy aýdýar. Üçünji tapgyryň heriňize iň soňky sowaly galdy. Häzirki netije boýunça Selbi öňde barýar. Şonuň üçin Mekan seň-ä häzirki sowalda tijenmegiň gerek. Eger häzirki sowalda bilmeseň, onda günden-güni Selbi soňky sowala jogap bermände-de ýeňiş gazanýar. Sen bilip, Selmän bilmese, sen ýeňiş gazanýaň. Nur Halmämmedow özüniň Indira Gandiniň ýagty ýadygärligine bagyşlap ýazan saz eseri üçin şol wagtky SSR-iň Döwlet baýragyna mynasyp boldy. Şu maglumat dogrumy? Dogry. Dogrumy? Nä dogry? Nä dogry? Aslynda Çary Nurymow, meşhur kompozitor Çary Nurymow Hindistanyň görnükli döwlet işgäri Indira Gandiň ýagty ýadygärini bagyşlap ýazan saz eseri üçin eseriň döwlet baýragyna mynasyp boldy. Indi gönden gün sergi utýar, ýöne indi soňky sowalam şonda-da bereli. Daňatar Öwezow şeýle diýýän eken, Men goşgulary sazyma şeýle laýyk gelýän başga türkmen şahyryny bilemok diýip, Kerim Gurbannepesowy göz öňünde tutupdyr.

Gara seýitli ýigidi göz öňünde tutupdyr. Zehin bäsleşiginiň, Ýyldyzlaryň zehin bäsleşiginiň ilkinji sanyna gatnaşyp, şeýle sowallara jogap bermäge synanyşanyňyz üçin hem tomaşaçylara bir şatlyk paýlanyňyz üçin köp minnetdarlyk bildirýäs. Sagbol Mergen, saňa-da köp sagbol sylagy, hormaty, çagyryňa. Ak kepder wideostudiýasy, bu gün kemaýatkärimiz Gepleşigimizi ýazga geçirip dur. Aşgabat fotostudiýasynda gepleşik ýazga geçirilýär hem-de buz hem-de beýleki birnäçe şerbetli içgileri taýýarlaýan Ýüpekçi hojalyk jemgyýeti bu günki esasy hemaýatkärimiz. Esasy hemaýatkärimiz bilen Ýüpekçi hojalyk jemgyýetinden size-de baýraklar bar, ony öýüňize elterler. Hemaýatkärler janyňyz sag bolsun Ak kepderi. Mähriban adamlar, Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň ilkinji sany şunuň bilen tamam bolýar. Ilkinji sanda gatnaşan meşhur aýdymçylarymyza, Selbi Towakgylyjowa, Mekan Ataýewe öz minnetdarlygymyzy bildirýäs. Hoş owazlaryňyz elmydama belentden ýaňlansyn, Arkadagly ýurdumyzda, eziz ilimizde toýlar toýlaşsyn, Şol toýlara-da siziňem hyzmat edip gelmäňizi tüýs ýürekden arzuw edýäs. Selbi, ýeňşeň gutly bolsun, dowul köp bolsun! Gutlaýan!